A neud heriau chwaraeon, yes! Ni am herio ein sgiliau ni yr un ffordd ma nhw'n neud yn yr NFL, sef National Football League, sef American Football! American Football! Right, ok, y her gyntaf yw her tri côn drill. Rhywbeth sydd yn profi pa mor gyflym chi'n gallu newid cyfeiriad wrth dal eich Chi'n rhedeg yn cyffwrdd â'r llawr, troi, rhedeg yn ôl a cyffwrdd â'r llawr. Troi eto, wedyn mynd o gwmpas y côns cyn dod nôl i'r dechrau. Y person sy'n neud e'n fwya gyflym fydd yn ennill. O, yw'n ennill. Reit, helo a chroeso nôl i Jed a Jacob yn herio'n gilydd unwaith to. John sydd yma o John a Jeff a fi fydd yn sylwebu ar y gystadleuaeth heddi. Ble mae Jeff? Fi ddim yn gwybod, ar ei holidays siwr o fod. Ac o fe, mae fe off, dechreuad rili da, cyfradd y côn, dod yn ôl a cyfradd y côn eto, mynd rown y gornel, mae'n edrych fel amser rili da, a dyna fe wedi gorffen. Ww, am gyracer o rediad. Amser da fi meddwl, ond amser gweld nawr os bydd Jed yn neud yn well. Um, mae dy fi'r stopwatch nawr, tro Jed, Jed, o'i ti'n barod? Fi'n barod, oes. A sut o'i ti'n teimlo? Nervous. Ie, yeah, na'r peth nawr, ti'n gwybod beth yw sgôr fi? Fi yn gwybod. Come on! Mae Jed yn swnio'n barod i fi. Dechreuad cryf gan Jed, mae'n cyrraedd ar y cod. Dod yn ôl, gorffen yn rownd y gornel nawr. O, mae'n edrych yn gyflym iawn, Graca! Amser nawr am y sgôr. Jacob, allai ddatgelu

uchder. Digolfwch sticwr post-it notes ar y wal i weld pa mor uchel chi'n neidio. Yr person sydd efo'r post-it note yn uchaf ar y wal, wel, bydd yn ennill yn siarad. Un go yr un, Jacob, okay? achos mae amser yn redig yn bryd na. Mae fe'n ddim rili yn sticio, gawn ni weld. O, gawn ni weld, fe. E, reit, tro Jed yn gynta. Mae'n neidio, a, o, Jed ddim yn sticio. So fydden ni ddim yn defnyddio post i nos sydd ddim yn gweithio. Ni am roi bach o hwn ar y bys. A roi'r marc ar y wal, a wedyn ni'n rhoi post yn post yn ôl.
Off a t-jet. Mae'n baratoi, mynd amdani. O, ddim yn drwg fai. Ni'n rhoi post yn ôl lan fanna, gallu gweld e fanna. O, ffordd sa'n ffordd. Off a t-jet. OK, to Jacob.
Allu fe wneud yn well? Mae'n mynd amdani. O, oh! oh! mae wedi swasio i! Mae fe off y camera. Fi credu fi di ennill. Mae fe lan fyna rhywle. Credu mae'n saff i weid. Jacob i di ennill. Na ennill. Mae gen spring yn dy step, does? Yeah. Ni, rown 2 wedi gorffen. Amser nawr am rown 3 her. Basio. Reit, ar diwedd ar rownd yna mae'n gan Lardal a mae'n dod yn ei lawr i'r her paso. Mae yna pimp targed yn y gol a mae pob un yn gwerth pwyntiau gwahanol. O, am gragel. Oce, okay, gol. Rydyn ni'n barod. Na, fi'n barod, ie. No, can it go? Hei! Mae fe, pigo'r bel lan. Mae Jafri. O, am agos. Hei, can it go? Edrych am eto, pigo lan, edrych, seithi. O, mae fe'n mynd mewn! What a throw! Action replay! Dau o pwyntiau fanna i Jacob.
taflu eto. Mae'n mynd yma. Ww, crossbar challenge! Os oedd hwnna'n crossbar challenge,

A dyna ni, JCAP wedi ennill y gystadleuaeth NFL heddi. A fel gallwch weld, ydy Jed ddim yn hapus. Diolch am ymuno gyda ni heddi a gobeithio chi wedi joio'r fideo. Please cofiwch chi dan ysgrifio i pop ti, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications bing bong ding dong a newn ni weld chi gyd yn y gystadleuaeth nesaf ond tan hynny. Yna.